Bung ngahna thliar kar a cheng. Jim chu rei tak chhung tum nei lovin thliar karah chuan a tlan kual a, thliar kar hel chhuak zawngin a tlan niin a lang. Lawng a chhuahsan ve ringawt leh thliar kara a tlan kual chu a inchhir tawh hle a. Thing dingkhawm bula a thlen chuan inberry a hria a, thing phenah chuan a biru nghal vat a. Pakhat zawk chu silver-ah a ni a, Pakhat zawk chu en lawng enkawl tu dang Tawma a ni. Tawm ngaithla teh engkim hi uluk taka ruahman vek a ni a, aw tih bak a ngai tawh lo. Midang hi thisen cha ka tui hal vek an ni a, i thian ka nih avangin hun ka pe che a nih hi, duhthlan tur i nei lova, kan lama i tan loh chuan an that ngei ngei ang che, duhthlang rawh le. Thliar karah chuan lo ngaithlatu an awm a rin loh avangin Silver-a Oki chu a sang hle a. Tom-a chuan a beidawng tak hian, Silver, hetiang thil hi engtin nge i tih theih? Mi rinawm leh mi zahkai tak emaw ka lo tih chiah a, helhna leh tualthah chungchang i sawi mek a ni. Mak ka va ti em? tiin a chhang a. Thianpa, rilru nuam tak khan awm rawh. Ro tam tak i neih hunah chuan inchhirna i nei miah lo vang. Nuam sa takin i nung thei tawh dawn asin. Ngaihtuah ta che, tiin Silvera chuan a thlem leh a. Nuam sa tak a nun maw? Keimah vangin mi fel thisen a chhuak dawn asin. Ka pu, mi sual tak i nih ka ring. Hel i tumna ah hian ka inhnam hnawih lo vang. Chu chu ka thutlukna a ni e. Jim chuan fimkhur takin mi pahnih te chu a hnaih hret hret a. Tunah chuan. In hmachhawnah an ding chu a hmu thei ta. Silvera hmel chu a nun rawnna hlirin a khat tawh a, Toma hmel pawh thinrim avangin a sen vek bawk a. Chutia a thlirh reng lai chuan tuten emaw mi pakhat kut an thlak ni awm taka ral khat a che rawng rawng thawm hi a lo ri a. Chu eng nge ni? tiin Tom chuan a zawt a. Silver chu ngeiawm em em hian a han nui a. Alan a nih chu, a ni pawh kan zing a tel duh loin at a so a nih ka ring a ti chhum hmuk a. Tom chuan hlauthawng tak hian, Mi fel pakhat an that leh ta a nih chu, mi sual vek in nia, in thil tih dan hi Captain hnenah ka thlen nghal dawn a ni a ti ta a. Kalsawn tuma a inher lai tak chuan mit dawi vaih ang maiin Silver a kutah chuan chemte a lo lang thut a. Tawma hnung zangah chuan a vit ta siah mai a. Tawma chu na ti em emin a rum a. A inven theih lohna turin Silver-a chuan bawkkhup zawngin a bawhthlu a. Tawma chu a la tal avangin vawi hnih a vit nawn leh a, a inrin loh lai taka a beih avang leh Silver-a chu a chet ran em avangin Tom-a chuan invianna hun pakhat mah a nei lo. A mit hmuha tualthahna rapthlak tak thleng avang chuan Jim-a chu a lu a hai nghal mup a, a thih dan loh nan a lu chu a kutin a dawm a, a mai mit chhing tlat a. eng emaw chen chutianga a awm hnu chuan a rawn pangai leh ta a, a han men chuan Silvera'n phai tual hnim a chem teh a hru fai lai chiah a va hmu a, chutah Silvera chuan a ip teh atangin hamrik a la chhuak a, a ham ta a ni. Jim chuan kalsawn thuai tulin a hria a, eng emaw chen chu fimkhur theih tawpin a kal a, an hmu pha tawh lo tih a chian hnu chuan Tum bik pawh nei loin a tlan leh ta chiam a, a tum ber chu tual that tu te hmuh phak lo a awm a ni tawp mai. A dinhmun hlauhawm zia a ngaihtuah in a thin a phu dup dup a, suam hmang ho chu nun rawng taka tual that tu an tum a hlawhtlinna turah chuan engpawh ti hreh lo an nih zia a ngaihtuah in a mang ang hle a ni. England ram thingtlang khaw reh taka piang mumanga tak ngial pawh hetiang tualthahna rapthlak la hmu ngai miah lo. Mipa naupang te tak te chu a tawngtai ta a, Aw Lalpa min tanpui rawh, ka nu chuan ka haw hun a lo nghak reng dawn si a, a ti a. Jim chuan dinhmun hlauhawm takah a ding tih a hria a, thliar kar danglam takah chuan mal ngawih ngawih in a inhria a, engchen nge a tlan tih pawh a A hre lo va, tlang pakhat bul thut chu a lo thleng tep a, a han hawi chhuah chuan thing kara thil eng emaw zuang thoh hi a hmu a, a hlau kher mai. Eng thil nge ni ta, savawm em ni ang tiin thin phu dawt dawtin a ngaihtuah a. Savawm chanchin chu a hre ngun tawh a, a hlauhawm zia pawh a hre chiang hle. Eng nge a nih hre chiang lo a, a din reng lai chuan a thil hmuh chu thingkung leh thingkung inkar ah, Inkarah a zuang leh thauh a, tun ṭum chu mihring a ni tih a hre chiang ta. Hetiang thliar kar reh lutuka mihring hmuh a hmu chu a mak a ti em em a. Jim chuan a ngaihtuah a, an zinga tu mahin he thliar karah hian mihring an cheng thei ang tih ngaihtuahna pawh an la pu chhin lo. He thliar karah hian mihring an chen chuan Flint a rophum ruk chu Kum kha leh chen chhung hmuh lo in a awm reng thei dawn em ni? Chuti zawnga a ngaihtuah chuan Jim a rilru chu a beidawng em em a, thliar karah mihring an lo cheng reng tih leh rophum ruk a bo vek tawh tih hrechiang tur ringawtin tuipui hlauhawm leh suam hmang rual zingah an zin chhuak a nih chuan an va han aa dawn tak em? Doctor Livesey leh Squire hrilh thuai tur a nih hi tiin a ngaihtuah a, huaisen takin chu mi maksak tak awmna lam chu a pan phei ta a, Chibai, khawngaih takin kan inbe thei ang em? a han ti a, mi maksak tak chu a lo chhuak ta a, mak ti lutuk a beng meng bial pawp hian Jim-a chu a en hu mai a ni, Chu pa lan dan chu a mak em em a, kut dawh ni ngeiin a lang. Lawng puanzar thler chhe tawh tak hi a inbel a, a taksa ah chuan a invet hnawk nuai a. A sam chu rei tak chhungkhuih tawh loh tih a hriat hle a, a hmel pawh a khuh hnup thei a ni. A vun chu ni sa in a hem char bur tawh a. A mitmeng erawh chu a fiah tha hle. Tunge i nih? tiin Jim chuan a han zawt a. Chu pa chuan Jim-a chu a rawn hnaih zel a, a bul a rawn thlen chuan a chhing thi a, eng emaw dil ni awm takin a ban a lo phar chhuak a. Jim-a chuan, Tunge i nih? a han ti leh a. Ben Gunn ka ni. He hmun hla takah hian eng nge i tih? Midang chenpui i nei em? Thlarau tak ngial pawh chenpui ka nei lo. Tun hi kum thum chhunga mi ka biak vawikhatna a ni a, he thliar kara min hnut chhiah hnuah a mi ka biak vawikhatna a ni. Nangmah chauhin kum thum i awm a maw? Jim chuan mak a ti em em a, hetiang thliar kar reh lutuka mahni chauha kum thum awm chu mak a ti hle a ni. Ni e, kum thum lai a ni ta. Eng nge i ei thin a? Thei leh tui kep thlengin ka ei vek. Jim chuan a khawngaih hle a, A va hreawm thin awm ve aw, a ti vawng vawng a. Ben Gunn chuan thutak deuh hian, Chaw pangngai ka ei lohna hi a rei tawh lutuk a, cheese te reuh te pawh hi min pe se, ka tan chuan thil lawmawm tak a ni ang, a ti ta a. Kan lawnga ka kir leh theih phawt chuan cheese chu i duh ai a tam ka pe ang che. Lawnga i kir lehna daltu an awm em ni? tiin Bengan chuan mak ti deuh hian a zawt a. Jim chuan, Lungngai tak hian kan lawng kir tawh lo tura min duhtu misual rual an awm a ni, a ti a. Ben chuan, Engpawh ni se tunge i nih min hrilh thei em? a ti a. Ka hming chu Jim Hawkins a ni. Ka lawm e, Jim. Ani leh helai hmun hla taka i lo kal chhan leh tute nge in lawng atanga hla taka kal tir che min hrilh thei ang em? Chu pa chu Jim a mi rin zawng tak a ni a, Silveran lawnga hnathawktu pakhat rawng taka a thah hnu a, mi rilru tha tak a tawng chu a hahdam huai a ni. Jim chuan Admiral Benbow khualbu ka Captain-a lo kalh atanga thil thleng zawng zawng chu a hrilh ta vek a, Ben chuan a kha bihmul zut hauh hauh chung chuan ngun takin a lo ngaithla a, a hming pum chu Billy Bonds a lawm, Officer a ni thin a, Long John Silver chu Quarter Master a ni, keini Captain Flint hnuaia thawkhote tak kha aw a ti vung vung a. Captain Flint maw? Engtin nge Captain chu i hriat? tiin Jim chuan mak ti takin a lo zawt leh a. Vala, lo nghak hram hram rawh, thudik i sawi avang leh i hriat zawng zawng min hrilh avangin ka ring che a, kei pawn thudik ka hrilh dawn che a ni, a han ti te te a. Ben chu a thusawi lo ngaithlatu an awm leh awm loh chian nan a han hawi kual leh a. Chutah zawi tak hian Vala, Flint, a lawnga thawktu pakhat ka ni. He thliar karah hian a ro phum ru turin kan kal a, lawnga kan nghah chungin Flint leh a hote zinga paruk chu a thil ruk khawm te thuk ru turin thliar karah hian an kal a, chawl kar khat deuh thaw a ral hnuah Flint chu amah chauhin a lo let a, midang paruk te chunga thil thleng chu tuma'n an hre lo va, tuma'n an zawt ngam hek lo. Thil pakhat chiang sa erawh chu a awm, Flint a ro chu he thliar kar khawi emaw laiah hian phum a ni. Ben chuan thawk a han la phawt a, a han. hawi kual leh te te a, a sawi zawm leh ta a. Kum thum hnuah lawng dangin he thliar kar hi kan palh tlang leh a. Captain hnenah chuan Flint a ro thuh ruk chungchang chu ka hrilh a, Captain chuan dawt ka sawi a ring a. Mahse, lawnga thawk dang te chuan zawn chhin an duh ta a ni. Thliar karah hian kan lo kal ta a, Flint a ro phum ruk chu ni sawm pahnih chhung kan zawng a, mahse kan misual pa khan a lo thuk ru, thuh ruk uluk em avangin kan hmu zo ta lova, ni sawm pahnihna ah chuan Captain leh Lawnga thawk dang te chuan dawt ka sawi an ring ta tlat mai le. Silai, suah dur leh hrei te min pe a, ro phum ruk zawng turin thliar kar ah hian awm hlen lawr lawr rawh min ti a, min hnut chhiah lo hram turin ka ngen a, mahse min huat em avangin min kalsan ta a ni. Chuta tang chuan he thliar kar ah hian keimah chauhin ka cheng ta a, Kum thum chhung chu khaw har takin ka awm ta a nih hi, chaw pangai ka ei ngai lo va, keimah chauhin kum thum chhung ka awm tawh tih pawh hi rin har ka ti a ni. Ben-a chuan a sawi zawm thei lo va, a kutin a hmai a hup a, Jim chuan a tap a ni tih a hre mai a, a khawngaih em avangin chu mi vanduai tak dar chu a chulsak heuh heuh a. Ben chuan mittui tla chungin a rawn en chho a, mahse ka hausa asin, mi zawng zawng suang tuah phak aia nasain ka hausa a ni, min hmu hmasa ber tu i nih avangin mi hausa taka ka siam dawn che, ka nau duh tak i hausa dawn a ti ta a, a mitmengah chuan a phur tih a chiang hle. Ben chu a tho va, a lam kual ta a, a taksa chu a chak hmel hle, Jim chuan Chu mikhaw ngaihthlak chu a aani ta berin a hria a, a la a lam thut ang bawk chuan a tawp leh thut a, Jim a lam chu a hawi a. I thian Squire hian him takin England min thlen thei angem? In lawngah hian sum tam tak nen ka lo chuang thei angem? Kan ram thlengin him takin ka haw thei angem? tiin mittiazim deuh san hian Jim chu a zawt a. Jim chuan chu pa chu thliar karah amah chauha kum thum chhung a awm avangin a aa hman niin a ring nghet ta a, engtin mah a chhang lo va, a buk khum nghauh ringawt a. Ben an zawhna dang zawh leh a tum lai tak chuan tuipui Lamah chuan thil eng emaw hi a puak ri dup a, silai ri an hriat zui avangin an pahnih chuan an dingkhawng ta reng a. Jim chu a rawn zuang tho thut a, lawng an la, lawng an la ta tiin a au va, an pahnih chuan tuipui kam lam pan chuan an tlan ta nghal a. Fit zathum vel chauh an la tlan hman tih ah chuan an hma ah hian ram ngawsam fai hi an hmu a, ram ngawsam fai lai ah chuan thing in a lo ding a, chu in chu kiltin atanga hmelma beih let theih na tur a duan a ni, bang ah chuan silai kah na tur kua a lo awm thluah a, ram ngawsam fai chin chu thing in thingin a inhung kual leh vek bawk a. Thil langsar leh mit latu ber chu British flag a ni a, a ngul chu thing a ni a, in hma lamah chuan sang takah a inzar phe hlap hlap a ni. He thing in hi tunge luah ang le? tiin Jim chuan mak ti takin a zawt a. I thiante bak an ni thei lovang, tiin Ben Gunn chuan a chhang a. Silver-a leh a hote an nih chuan lawngsuam hmang ho flag dum an tar ang, tiin a hrilhfiah leh a. Jim chuan Ben-a sawi chu a dik a ring a, Ben-a lam chu a han hawi a. Tirawh le, kan thiante awmnaah hian lut ila, enge thil thleng hre chiang ang hmiang? Nangmahin kal rawh, Tunah chuan i rualin ka rawn kal ve rih lo vang. Min hmu leh duh a nih chuan kan inhmuhna ngaiah khan i lo kal mai dawn nia. Jim-a'n engmah a sawi ve hmain Bengan chu thing zingah chuan a lo bopil daih tawh a. Chutah Jim chu a tho a, thing in chu a pan ta a. Tunge ni? tiin inchhung atang chuan an lo âv a. Jim a ka nia. Ka nau duh tak i him e tiin aw dang hian a lo chhawn a. Jim chuan, Doctor Livesey-a aw a ni tih a hre thei a, hun khawh ral loin lo lut thuai rawh a rawn ti leh a. Jim chu inchhungah chuan a lut a, a thiante zawng zawng deuh thawh chu damin an lo awm khawm vek a. Red Route erawh chu kil khatah British flag in an lo khuh a, a tan chuan tun tum hi a mutthilh hnuhnun ber tum a ni ta.